Кузьма Осипович Гаврилов аатынан Бүтэйдээх орто оскуолатыгар духуобунас-музейнай комплекса оҕону саҥалыы иитэр-үөрэтэр эйгэ диэн теманан учууталлар, иитээччилэр уонна куруһуок салайааччылара айымньылаахтык үлэлииллэр. Тыа сирин оҕотун сайыннарыыга эбии үөрэхтээһин куруһуоктара суолталара улахан. Биһиги оскуолабыт педколлектива айар дьоҕурдаах, көрдүүр, чинчийэр, сананы үйэлээҕэр ыйар баҕалаах, айымньылаах үлэһиттэрдээҕэ бу үлэни саҕалыырбытыгар тирэх буолбута. Бүтэйдээх оскуолата уруккуттан баай традициялаах, үтүө үгэстэрдээх, үөрэхтээһин эйгэтигэр улууска элбэх саҥа сүүрээннэри киллэрбит оскуола быһыытынан биллэр. Урукку сылларга предметнэй куруһуоктар сүрүн оруолу ылаллара. Ол курдук, математическай куруһуок нуучча тылын уонна литературатын, саха литературатын, омук тылын куруһуоктара бэйэлэрин кэмнэригэр айымньылаахтык үлэлээбиттэрэ. Ордук тахсыылаахтык үлэлээбит бүтэйдээх сааскыта литературнай куруһуогу саха тылын уонна литературатын учууталлара Неустроева Маргарита Дмитриевна уонна Маркова Александра Алексеевна үлэлэппиттэрэ. Истиэнэ хаһыаттара, литературнай альманаахтар тиһигин быспакка тахсаллара. Суруйааччыларга наммыт литературнай биэчэрдэр, араас викториналар, айар конкурстар оҕолор төрөөбүт тылларын кэрэмэн кэрэтигэр умсугуйалларыгар уһуйаллара. Бүтэйдээх сааскыта литературнай куруһук айымньылаах үлэтин биир туоһутунан билигин нэһилиэкпитигэр үлэлиир бүгүҥҥү бүтэйдээх айар түмсүү чилиэннэрэ бары кэриэтэ бу куруһукка дьарыктаммыт, уһуйуллубут дьон буолаллара элбэҕи этэр. Оҕону кэрэҕэ уһуйуу, сатабыллаахтык сайыннарыы, кинилэри кыһамньылаахтык үөрэтии-такайыы, дьулуурдаах буоларга уһуйуу куруһуок салайааччытын сыралаах үлэтин түмүгэ буолар. Бу куруһуоктан кынат үүннэрэн тахсыбыт суруйар дьарыктаах айар үлэһиттэр, журналистар да бааллар, олохтоох автордар айымньылара кинигэ да буолан тахсыбыта, хаһыаттарга да бэчээттэнэллэрэ, бу барыта бүтэйдээх сааскыта литературнай куруһуок уонна салайааччылар Маргарита Дмитриевна, Александра Алексеевна үтүөлэрэ. Биир үтүө түмүктээх куруһуогунан бүтэйдээх кэнчээрилэрэ юнкор пост буолара. Куруһуогу иилээн-саҕалаан үлэлэппит киһинэн Мария Гаврильевна Иванова буолар. Юнкордар заметкалара «Бэлэм буол» Ленинское знамя хаһыаттарга тиһигин быспакка тахсалар. Бэлэм буол хаһыат беһон сыллаах юбилейыгар биһиги юнкордарбыт кыттан бочуот кинигэтигэр киллэриллибиттэрэ эмиэ элбэҕи этэр. Маны таһынан Мария Гаврильевна нэһилиэккэ маҥнайгынан ирдиир үлэни саҕалаабыт киһи. Кыһыл суолдьуттар этэрээти тэрийэн Аҕа дойду Улуу сэриитигэр кыттыбыт, сэрииттэн эргиллибэтэх биир дойдулаахтарбытын суруйан үйэтиппит умнуллубат үтүөлээх. Онон оҕоҕо истиҥ сыһыаннаах, олохторун оҕоҕо анаабыт, киэҥ билиилээх-көрүүлээх, дэгиттэр талааннаах, дьон-сэргэ ытыктыыр, норуот культуратын, историятын уонна искусствотын киэҥник билэр Баай опыттаах учууталлар саҕалааһыны хара маҥнайгыттан айымньылаахтык ылсаннар, бу үлэ ситэн-хотон, иитэр үлэ тиһилигэр киирэн сөптөөх миэстэтин булбутугар улахан өҥөлөөхтөр. Сэбиэскэй кэм ирдэбилэ норуоттар доҕордоһууларын пропагандалааһын этэ. Биһиги оскуолабытыгар сүрдээх киэҥ ис хоһоонноохтук интернациональнай доҕордоһуу кулууба үлэлээбитэ. Бу кулуубу немец тылын учутала, опыттаах педагог, старшай учутал Андросова Софья Дмитриевна үлэлэппитэ. Советскай Союз араас куораттарын, республикаларын, ГДР уонна да атын дойдулар оҕолорун кытары Ленин музейдарын кытары тиһигин быспакка суруйсаллара, сибээстэһэллэрэ. Уон биэс республикаҕа аналлаах араас тэрээһиннэр, доҕордоһуу биэчэрдэрэ ыытыллаллара. Оҕолорго атын омук дьонугар, атын дойдуларга ытыктабылы уонна убаастабылы иитэллэрэ. Кэлин Эркээйи программанан салайтаран уруок тас өттүгэр хас биирдии оҕону төрөөбүт норуотун төрүт культуратын тыыныгар, сиэригэр-майгытыгар, баай мындыр маастарыстыбатыгар уһуйан сайыннарар сыал-сорук турбута. Бу сылларга биир айымнылаахтык үлэлээбит куруһуогунан ырыа куруһуога буолбута. Салайааччы Ефимов Евгений Григорьевич аҕыһон сыллар бүтүүлэригэр Чысхаан поп группаны тэрийэн оҕолор интэриэстэрин тарпыта. Чысхаан поп группаҕа үс састаап дьарыктаммыта. Улуустааҕы республиканскай көрүүлэр конкурстар дипломаннара, лауреаттара буолбуттара. Бу бөлөххө дьарыктаммыт оҕолор кэлин улаатан, сорохтор культура идэтигэр айымньылаахтык үлэлииллэр. Билигин нэһилиэкпитигэр оччотооҕу чысхаан уолаттара, билигин бэйэлэрэ ыал аҕалара тэтим вокальнай-инструментальнай ансаамбыл тэринэн нэһилиэккэ ыытылар бырааһынньыктары, концердэри тыыннаах музыканан кэргэтэллэр көрөөччүлэр биһирэбиллэрин ылаллар тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун аҕыс тоҕуһун тоҕус үөрэх дьылыгар улуустааҕы саҥа ааттар конкурс гран при номинациятын ылбыт үөрэнээччибит александр борисов икки тыһыынча аҕыс сыллаахха туойхай республиканскай ырыа конкурсугар гран при хаһаайына буолан үөрэммит оскуолатын педколлективин нэһилиэгин дьонун-сэргэтин үөрдүөн үөртэ Варя Борисова Туймаада ансаамбыл ырыаһыта, Светлана Борисова ырыа учууталынан айымньылаахтык үлэлиир. Кини иитиллээччилэрэ араас конкурстар кыайыылаахтара. Араас кэмнэргэ Иван Попов, Петр Попов, Афанасий Стручков республикаҕа ыытыллар ырыа күрэхтэригэр ситиһиилээхтик кыттыбыттара. Евгений Григорьевичка дьарыктанарын саҕалаабыт үөрэнээччилэрбит Муся Шишигина, Лина Бурнашова араас ырыа күрэхтэригэр ситиһиилээхтик кытталлар. Аркадий Алексеев ырыатын толорооччулар конкурстарыгар Муса Шишигина ымыылаах ырыаһыт фестиваль эрэлэ номинациялар хаһаайкалара буолбута. Региональный республиканскай хотугу сулус конкурс дипломаннара, лауреаттара Учуутал Беляев Константин Прокопьевич салалтатынан айымньылаахтык уонна тахсыылаахтык үлэлээбит куруһуогунан школа декоративного искусства буолар. Аҕыс хайысханан үлэлээбит бу куруһуок уолаттары маһынан, тимиринэн национальнай оҥоһуктары, туттар тээбириннэри, маллары, саллары араас оҥоһуктары уһанарга, кыргыттары оҕуруо анньарга, Быысапкалыырга, аайарга, иистэнэргэ, сахалыы ойууну-бичиги түһэрэргэ, уруһуйдуурга үөрэппитэ. Манна дьарыктаммыт оҕолор араас быыстапкаларга кыттан лауреат, дипломант аатын элбэхтик ылбыттар. Элбэх өрүнээччи учууталларын суолун батыһан технологическай идэни баһылаабыттара. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир тоҕуһун икки үөрэх дьылыгар оҕо дьоҕурун сайыннарар талаанын аһыллыытыгар көмөлөһөр сыаллаах культурнай-эстетическэй киин аһыллан, хас биирдии оҕо дьоҕурун салгыы сайыннарарыгар уонна кини сөбүлүүр дьарыгын булунарыгар, киһи быһыытынан чочулларыгар Айыы үөрэҕин арыый уустук өйдөбүллэрин үөрэтэн олоххо туһанарыгар, оҕолор бэйэлэрин уйулҕаларын уратытын сиһилии үөрэтэллэригэр, бэйэлэрин сайыннаралларыгар көмөлөһөр аналын үчүгэйдик толорбута. Культурнай-эстетическэй киинаһаларыгар олук уурбут дьонунан, тэрээччилэринэн очотооҕу школа директора Попов Аполлон Михайлович уонна директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы Попова Надежда Михайловна буолбуттар. Кэтс иһинэн ис куруһуога фольклор, үҥкүү, кукольный театр, кыыс куо, үрүҥ уолан, эн остуолуҥ сахалыы астара, Туосчаана, фотокружок, радиокружок, оннооҕор биир сыл мотокартин куруһуоктара үлэлээбиттэрэ. 1992-93 үөрэх дьылыгар директор культура коллеһын кытары дуогабардаһан, үт эдэркээн саҥа үөрэҕи бүтэрбит кыргыттар тахсан үлэлээн, Улахан сэргэхсийини таһаарбыттара. Фольклорга, хореографияҕа оҕолор утумнаахтык дьарыктаммыттара, элбэх ситиһиилэммиттэрэ. Елена Дмитриевна Сергеева иис туос куруһуоктарын, Евдокия Васильевна иис кыыс куокуруһуоктары сатабыллаахтык салайбыттара. Улууска, республикаҕа, быыстапкаларга элбэхтик кыттыбыттара уонна ситиһиилэммиттэрэ. Кэнники сылларга эбии үрэхтээһин педагогтарын штаттарын сарбыйыы баран, куруһуоктар ахсааннара аҕыйаабыттар. Билигин оскуолаҕа Үргэл үҥкүү куруһуога, Мичээрдэр вокальнай куруһуок, Чуопчаар фольклорнай куруһуок, Уһуйаан муоһу кыһааччылар, макеттар маһынан уһаныы, Илин краеведческай куруһуоктар, оҕо пресс-киинэ үлэлииллэр. Маны таһынан технология учетала Титова Светлана Дмитриевна ыытар лепка уонна керамика куруһуога бэйэтин суолун-ииһин булан үлэлиир. Иккис сылын үлэлиир үргэл үҥкүөн саамбыла салайааччы Валерия Васильевна Платонова кэккэ ситиһиилэр. Курдук былырыын ыытыллыбыт улуустааҕы Кэрэй Галлыгынан үҥкүү фестивалын гран-при хаһаайына, быйыл ыытыллыбыт улуустааҕы Эрэл үҥкүү Конкурсугар үһүс истиэпэннээх лауреат Айта Лебедева «Розовая чайка» диэн үҥкүүнэн лауреат лауреатов буолла. Былырыыҥҥы үөрэх дьылыгар региональнай хотугу сулус конкурска кыттан лауреат буолбуттара сайын Азия төрдүс оонньууларын күрэҕэр культурнай программатыгар кыттан, министр Андрей Борисов махтал суругунан бэлиэтэммиттэр. Чуопчаар фольклорнай ансаамбыл кылаас салаачыта Стручкова Мария Ильинична, куруһуок салаачыта Матвеева Анастасия Николаевна көҕүлээһиннэринэн тэриллэн, эмиэ сүрдээх ситиһиилээхтик үлэлээн кэллэ. Улуустааҕы саҥа ааттар Хотугу сулус лауреаттара, Республиканскай Хотугу сулус куонкурс бастакы степеннээх дипломана, Олоҥхо дойдутун оҕотобун, Чабырҕахтыын алтыһан куонкурстарга номинация хаһаайына. Ити сылга куруһуогу эдэр үлэһит Сергеева Елизавета Петровна үлэлэтэр. Куруһуок сүрүн сыала-соруга оҕону фольклор бары көрүҥнэригэр уһуйан, үөрэтэн, киһи быһыытынан сайыннарыы. Быйыл сайын чөопчаардар Алтайскай кыраага норуоттар икки ардыларынааҕы оҕо сайыҥҥы дэриэбинэтигэр Алтайга сынньанан бэйэлэрин талааннарын дьоҕурдарын көрдөрөн кэллилэр мичээрдэр вокальный куруһуок эдэр ырыаһыттары уонна сахалыы саҥа ырыалары киэҥ эйгэҕэ таһаарар сыаллаах соруктаах үлэлиир эдук салаачыта Нюргиана Семеновна Прокопьева айымньылаах үлэтэ эмиэ үтүө түмүктэрдээх Муса Шишигина Лина Барнашова улуустааҕы республиканскай ырыа күрэхтэрин дипломаннара лауреаттара Чакырлов Луустааҕы саҥа ааттар конкурс лауреата. Долгуннара Амма улууһугар ыытыллар ыныы конкурстарга оҕолор мэлдьи миэстэлэһэллэр. Уһуйаан муоһунан кыһы куруһуогун педагогическай наукалар кандидаттара, норуот маастара Шергин Михаил Васильевич ыытар. Сүрүн сыала оҕолору айар, уһанар, мындырдарга үөрэтэр. ОСАГА улууска республикаҕа ыытыллар декоративнай-прикладное искусство быыстапкаларыгар кыттан Ефимов Вова, Егоров Федя өрүү бириистээх миэстэлэргэ тиксэллэр. Уолаттар бу дьарыктара толкуйдуур өйдөрүн билэр-көрөр, ырыҥалыыр, тэҥнээн көрөр, айар дьоҕурдарын сайыннарар. муоһун, сүүһүн-уоҕун, туйаҕын, туох сыалга туттулларын арааһын өйдүүллэр уонна сатаан обработкалыыр буолбуттара материал хаачыстыбатын уонна кини уус-уран сыаннаһын кыаҕын учуоттуур, ону таба туһанарга үөрэммиттэрэ инникитин идэ талалларыгар, олохторун суолун булуналарыгар эркээйи булуо диэн эрэниэх баҕарыллар. Повнос музейнай комплекса үөрэтии уонна иитии саҥа көрдөбүллэригэр олоҕуран, сиэрдээх майгылаах, чөл туруктаах, чэгиэн доруобуйалаах, өй-санаа өттүнэн иитиллиилээх, аныгы тыа сирин ыччатын иитэр сыаллаах араас хайысхаларынан үлэлиир. История уонна этнография музейын баазатыгар илин кыраайы үөрэтэр уонна музейнай куруһук ситиһиилээхтик үлэлииллэр. Салайааччылар Родионов Константин Константинович уонна Аргунов Анатолий Никитич оҕолор төрөөбүт-үөскээбит түөлбэлэрин историятын, дьонун-сэргэтин үөрэтэллэригэр, билэллэригэр бары кыахтарын ууран үлэлииллэр. Үөрэнээччилэр төрөөбүт крайдарын үөрэтэллэр, экспонат хомуйуутунан дьарыктаналлар. Музей экспонаттарын реставрациялыыр үлэҕэ көмөлөһөллөр. история уонна культура памятниктарын көрөллөр-харайаллар, нэһилиэк убаастанар, биллиэлээх дьонун туһунан ахтыылары хомуйаллар, төрүччүлэрин оҥороллор. Экскурсия анал бөлөх тэриллэн үлэлиир, музей үлэтин разделларынан үөрэтэллэр уонна кэлбит ыалдьыттарга экскурсия тэрийэллэр. Илин краеведческай куруһуок тэрийиитинэн икки сыл биһиги оскуолабытыгар улууска магнитгынан музейнай олимпиада ыытылынна. Быйыл Багдарын сүлбэх уһун сааһыгар аналлаах топонимическай олимпиада оскуола иһинэн ситиһиилээхтик ыытылынна. Арааһа республикаҕа да манныгы топонимическай олимпиада буолун. Былырыыҥҥы үөрэх тылыгар ытык сирдэр проекка кыттан, нэһилиэкпит ытык сирдэрин туһунан киэҥ материал хомуллан чөмчөтүлүннэ. Онон илин кыраайы үөрэтэр куруһуок үүнэр көлүөнэни патриотическай тыыҥҥа иитэр төрөөбүт дойдуга, айылҕаҕа истиҥ сыһыан иҥэрэр. Музейнай комплекс иһинэн үлэлиир мас оҥоһуктар куруһуоктара нэһилиэкпит историческай суолталаах тутууларын макеттарын оҥорон, кэлэр кэнчээри ыччат көрүүтүгэр хаалларар сыаллаах-соруктаах үлэлиир. Куруһуогу норуоттан тахсыбыт маастар, удьуор уус Саба Афанасьевич Слепцов салайан үлэлэтэр. Духуобунас музейнай комплексын бары объектарын тутууга, ситэрэн-хоторон оҥорууга Сааба Афанасьевич уонна кэкке сылларга оформительскай куруһуогу төрөппүт Хрисанов Семенович Иванов өҥөлөр улахан. Кинилэр сатабыллаах, уран устар буолан, музей ис-тас оҥоһуутугар элбэх сыраларын биэрэн үлэлээбиттэрэ. Нэһилиэкпитигэр баар билигин да чөл туруктаах Мэҥэ Богородскай таҥаратын дьиэтин макетын оҥорон, улуустааҕы декоративнай прикладное искусство быыстапкатыгар ситиһиилээхтик кыттан, лауреат аатын ылбыт. Нэһилиэкпитигэр былырыыҥҥы сылга диэри турбут церковнай приходской оскуола дьиэтин макета оҥоһуллан бэлэм буолла. Салгыы эргэ оскуола эргэ балыыһа курдук, былыргы сүдү тутуулары оҥорор сыаллаах үлэлии сылдьаллар. Уруогу таһынан оҕо айар дьоҕурун, тарбах талаанын сайыннарар сыаллаах технология учууталлара Светлана Дмитриевна Титова уонна Константин Прокопьевич Беляев ситиһиилээхтик үлэлииллэр. Кинилэр үөрэнээччилэрэ сылын аайы ыытыллар декоративнай прикладное искусство улуустааҕы быстапкаларыгар, оһуор-мандар түһүлгэтигэр кыттан дипломант, лауреат буолаллар. кэрэ эйгэтигэр уһуйуу үлэтин ис хоһоонунан оҕо бэйэтин айылҕаттан бэриллибит талаанын таба булунарыгар көмөлөһүү ол талаанын дьоҕурун сайыннарарыгар усулуобуйа тэрийии буолар куруһуок салайааччылара маастарыстыбаларын үрдэтэр сыалтан араас хайысхалаах курстарга семинардарга үөрэнэллэр бэйэлэрин маастарыстыбаларын сылтан сыл сайыннараллар. Волейбол, баскетбол хамсаныылаах оонньуулар теннис, мас тардыһыыта, шахмат секциялара оҕолор этхаан өттүнэн сайыннарар сыаллаах үлэлииллэр. Быйылгы үөрэх дьылыгар спортивный куруһуок быһыытынан тустуу куруһуога үлэтин саҕалаата. Эдэр специалист Иннокентий Валерьевич Федоров оҕолорун Талан үлэтин саҕалаата, ситиһиилэр да кэлиэхтэрэ диэн эрэнэ күүтэбит. Теннис уонна мас тардыһыыта секцияларын опыттаах физкультура учуутала Сергей Фигорь Егорович сатабыллаахтык салайар. Көрүҥнэргэ кэккэ ситиһиилэр бааллар. Оскуола кытыһынча алта сыллаах выпускнига Сергей Яковлев мас тардыһыытыгар республикаҕа бэйэтин ыйааһыныгар чемпион үрдүк аатын ылбыта. Шахмат секциятын общественнай нагрузка быһыытынан омук тылын учуутала Николай Афанасьевич Шишигин ыытар. Туунчатаҕа сүүс тоҕус аҕыс икки тыһыынча биир сылларга шахмат секциятын Василий Максимович Михайлов ситиһиилээхтик үлэлэппитэ. Үөрэнээччилэрэ Вешникова Саргы, Новгородова Ланна, Слепцов Саня улууска, республикаҕа миэстэлэһэллэрэ. Онон биһиги оскуолабыт физкультураҕа учууталлара уруогу таһынан оҕону эт-хаан, өй-санаа өттүнэн сайыннарар соруктаах оҕо доруобуйатын бөҕөргөтүүгэ олус элбэх үлэни ыытар. Оҕону бии үрэхтээһин, иитэр-үөрэтэр үлэ тиһигин Биир тутаах хайысхата буоларын быһытынан, куруһуок салайааччылара, тренердэр хас биирдии оҕо баҕатын, интэриэһин уонна дьоҕурун учуоттаан үлэлэрин сүрүннүүллэр. Үлэ саҥа ньымаларын сатабыллаахтык туһаналлар. Үөрэнээччилэрбит ситиһиилэрэ бу оҕону эбии үөрэхтээһин педагогтарын ситиһиилэрэ. Куруһуоктар үлэлэрин өр сылларга үлэлээбит опыттаах салайааччы, директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы Васильева Елена Тимофеевна иилээн-саҕалаан айымньылаах үлэ үтүө түмүктэрин ситиһэр. Кузьма Осипович Гаврилов аатынан бүтэйдээх орто оскуолатыгар Россияҕа эбии үрэхтээһин тоҕуһун сылыгар аналлаах тэрээһиннэргэ ахсынньы 12 сирбэкки күннэригэр декада ыытылынна. Ол курдук, декаданы арыйыы үөрүүлээх чааһыгар музейнай комплекска кылаас чааһа, нэһилиэк күнэ, урут айымньылаахтык үлэлээбит куруһуок салайааччыларын кытта көрсүһүү, Поиск творчества талант диэн куруһуоктар үлэлэрин быыстапката ыытылынна. Маны таһынан истиэнэ хаһыта таҕыста, Куруһуок салайааччылара үлэлэрин түмэн буклет оҥоһуннулар уонна да тын тэрээһиннэр сүрдээх айымньылаахтык ыытылыннылар.